Yɛ abusuafoɔ Christ asomdwie nka mo nyinaa. Ɛnɛ nkyerɛkyerɛ no deɛ akɔyɛ bibi a ɛwɔ hɔ well ɛna mpaninfoɔ nso sɛ sɛ twene anim da hɔ a ngyae mmɔ nkyɛn saa na yɛ nyinaa yɛ nim ɛn ɛnɛ twene no yɛ nkɔbɔ nkyɛn but yɛ bɛ bɔ anim no wate aseɛ ama obiara ahunu sɛ sei na yɛ pɛ sɛ yɛ kyerɛ well yɛ nhwɛ ɛnɛ yɛ bɛ hwɛ ɛnɔma bebree me ba bɛkyerɛ nɔma bebree. ama wɔanya ho nteaseɛ. Sɛ ne nkyerɛkyerɛ no nkɔ awieɛ no, wobɛhunu sɛ asɔfofoɔ no regye amanfoɔ sika adi, nanso me mblame wɔn, wate aseɛ? Well, but ansa na yɛbɛtoa so no, ma menka adeɛ ketewa bi mfiri Bible no mu mma wo, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a it will be like we are equating what the pastors are doing towards. The Bible also is telling us, yes, anaasɛ wɔn a wɔn a wɔma wɔn ho kwan ma saa asɔfoɔ yi anaasɛ saa adiyifoɔ yi ɛwie wɔn no, deɛ wɔyɛ no, yɛbɛhwɛ, yɛwie a ne yɛahwɛ deɛ Bible no nso ɛka fa saa foɔ no ho. Wɔn, yɛnhwɛ, according to Hosea four verses number six no, wɔse, nimdeɛ a me man nie nti wɔyera. Wate aseɛ? Wɔse nimdeɛ a Ghana, Ghana man, Ghana man nie nti wɔyera. Wɔyɛ nneɛma a ɛnsɛ na ɛmfata. Sɛ Bible ka sɛ nimdeɛ a, the Bible is talking about so many things. Nipa a wote hɔ a, ɛwɔ sɛ woyɛ current. Biribi a, anammɔn bi a wobɛtu biara, ɛwɔ sɛ wohu sɛ saa anammɔn wei a, saa anammɔn wei a meretu yi, ɛde me bɛkɔ akɔwie sei? Anaasɛ nsunsuansoɔ sei na ɛde bɛyɛ dɛn? Ɛde bɛbrɛ me? Ɛnyɛ sɛ wofiti prɛko pɛ a na woatu anammɔn bi a ɛnsɛ na ɛnyɛ dɛn? Ɛmfata. Wohwɛ saa. Wohwɛ de asɔfoɔ yi reyɛ yi a, a ebinom koraa reworo amanfoɔ pant wɔ asɔredan mu yi a, some peoples may criticize the pastors, na ansa na wɔ criticize sɔfo no, firstly criticize the lady no a ɔsɔfo no reyɛ dɛn reyi ne pant no. Menka sɛ deɛ ɔsɔfo no reyɛ no ɛyɛ o, ɛnyɛ, like ɛyɛ disgraceful thing, ɛyɛ disgrace to Christianity, ɛna ɛsan nso yɛ disgrace to Ghana man nyinaa, ɛne ɔno ankasa. a ogyina hɔ no wate aseɛ but me blame no because one thing ne sɛ one ɔnkɔɔ ɔbaa no fie ɛna ɔnfɔɔso ɔbaa no wohwɛ deɛ ɔbaa no yɛ no a ɔbaa no ankasa ɛboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a adeɛ no bɛtumi akɔ down fast wahu ɛna ɔsɔfo mua in public wɔ asɔre maa no mu atumi anya power asɔ ɔbaa panti mu. Ɛdeɛn na ɛbɛma ɔsɔfoɔ wayɛ sei? Bible no se nimdeɛ a me man nnie nti wɔyɛ dɛn? Wɔyera. Nti me hu no sɛ Ghanafoɔ nimdie wɔ fam nti asɔfoɔ no nso anaasɛ nnipa binom a first no na wɔyɛ scammers, first no na wɔyɛ akɔmfoɔ, first no na wɔyɛ magic and wɔahwɛ ahunu sɛ saa nnoɔma no nyina atwam Ɛnna wɔn adwuma nso rekɔ fam, deɛ wɔbɛdi, ɛho ayɛ den, so they must find some ways and means, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a still wɔbɛdidi. Woate aseɛ? Enti seesei no wɔadane wɔn ho asɔfoɔ nti, wɔn nyinaa, sɛdeɛ Bible no kaeɛ no, wɔsɛ wɔde odwan nwoma ayɛ dɛn? ahyɛ, but inwardly no, they are wolf. Woate aseɛ? Inwardly no, wɔyɛ pataku. a wɔde odwan nwoma ayɛ dɛn adwira wɔn ho saa na saa asɔfo yi akɔyɛ but me blame wɔn ɛfiri sɛ bible na nya ka ɔse nimdeɛ a me ma nyi nti yɛka sɛ nimdeɛ a ɛndɛ yɛka sɛ obi wɔ nimdeɛ a saa nipa no ansa na wobɛkyerɛ no sɛ fa kwan wei so no na wa study kwan na ahunu sɛ kwan wei sɛ me fa so a ɛde me bɛkɔ akɔwie sei saa na aborɔfo akɔyɛ ɛnyɛ sɛ ebia me tarnish the image of Africans but Africafoɔ mu nsua adeɛ Book no a wɔfrɛ no sɛ Bible no, The Bible is meant for everyone to read. Wontumi nkɔ buroni kurom nkɔka nkyerɛ no sɛ, Yɛ biribi sei, na ɔno nso ayɛ dɛn? Ayɛ. Ɛwɔ sɛ ɔkan Bible no hunu sɛ, Do the Bible support what you, the pastor or the prophet, you are saying? If not, saa buroni no ɔnyɛ dɛm. Menim man bi a na ɔwɔ Ghana ha a, ɔkɔɔ aburokyire sɛ ɔrekɔyɛ program. Ɔduruu hɔ no na ɔhyɛɛ aseɛ, Nkɔmhyɛ yi, wo ara wonim Ghanafoɔ yi, ɛna ɔfrɛɛ buroni wei, Pa, pa, pa, w'abusuafoɔ sei, w'abrabɔ mu sei, Ɛna ɔmaa no nkɔmhyɛ, ɛna ɔgye hyɛɛ ne hɔ, na afoforɔ nso aba pa pa pa pa. Saa aman yi na meka no last no, saa program no ankasa koraa wɔannya anwie, ɛna aborɔfo no fɔkee no sɛ saa Africans tradition myopic minds no a wɔde gu Africa no a shallow minded no a wɔde wia nkorɔfoɔ adwene no, wɔntumi mfa mma saa. Europe hɔ nom anasɛ saa America hɔ nom wate aseɛ nti saa man no ɔmo paamoo no ansa na program no koraa ɛyɛ dɛn ɛɛnde man no de anumguaseɛ na ɛyɛɛ dɛn ɛbaa Ghana na kyerɛ sɛ abrɔfo no ɔmo sua adeɛ nipa no mmɛtena hɔ ɛma wo mmɛyɛ no deɛ wopɛ wate aseɛ nti yɛn nuanom Ghanafoɔ although pa pastors no bebree no afiri hɔ mo but me blame wɔn more sɛdeɛ akwaa no kɔɔ America ɔɔkɔyɛ saa na ɔmo fɔkee no no saa na Ghanafoɔ no nso Musuaa Bible no na motee Bible no ase na munyaa nimdeɛ a anka ebia deɛ asɔfoɔ binom yɛ a yɛdware ebinom wɔ nsuo mu, ebinom dware ebinom, ebinom yɛ ebinom sei, ebinom kora afie amanfoɔ ano, obi de ne nsa rehyɛ obi nufoɔ ase no, anka mennye nni sɛ wei nyinaa ɛbɛkɔ so. Wate aseɛ? Because I hope and believe sɛ anka at least wobɛ build nimdeɛ bi na nyɛ sɛdeɛ German foɔ yi eii sɛsi adeɛ ɔmo ama Ghana koraa ɔmo ama Christosum ayɛ basaa ɔmo ama Christosum kyerɛ sɛ animonyam bi ɛne Christosum mu animonyam bi ɛne Christosum mu saa ɔba Africa ha animonyam ne Christosum instead sɛ nipa no bɛtena ase na wakyerɛ nipa nipa no sɛ bible no sɛ woyɛ sei ɛbɛyɛ sei no wasɛ bra na mɛboa wo ɛnso bible no anka no saa. Bible no annka sɛ ka kyerɛ obi sɛ bra na mɛboa wo. Tam a Yesu baeɛ no ɔsa yadeɛ koraa ɔse mɛnkɔka ɛfirisɛ Yesu ɔsa yadeɛ ɔnyi sika ɛna ɔmo sa yadeɛ ɔmo gye sika nti ɔmo kyaa dɔktafoɔ ɔsa yadeɛ a ɔse kɔka na ɔno ankasa koraa nam radio so na ɔyɛ advert ne adeade bisa ho sɛ saa advert no ankasa koraa ɔyɛ no sɛ ɔbɛtua ho ka wate aseɛ Yesu baeɛ no ɔsaw yadeɛ wie a ɔse mesrɛ wo na wabɔ nipa no ano sɛ mɛnkɔka Nanso ɛnɛ Ghana asɔfoɔ, obia wɔ TV station, obia ba so pɛsɛ obue TV station, ɛno na ɛde ɔsɛeɛ, ɔhaw, oyene kɛseɛ ayɛ dɛn ɛbrɛ Ghana man no. Kristosom is a headache to every country na but Ghana deɛ Kristosom abɛdane stroke na akye Ghanafoɔ, akye citizen na wɔgu Ghana no ama sesia deɛ Ghana ayɛ basaa like politics no, politicians no yɛse wɔn nyɛ, wɔn nyɛ o but. Wohwɛ Ghana ankasa sɛsi a Ghana ɛɛkɔ fam not because of politicians because hwɛ sɛ obi aba sɛ ɔsɔfo bɔ mpaeɛ ma me na menya adwuma na ɔsɔfo no aka akyerɛ no sɛ fa thousand cedis bra a ɛyɛ sika dada no mu ten million na wo nua nso gyimyie ne nimdeɛ a ɔnnie nti na wakɔfa saa thousand cedis no a ɛyɛ sika dada no mu ten million na ɔde akɔma ɔsɔfo no sɛ bɔ mpaeɛ ma me na menya sika woyɛ kwasea saa ten million no wotena ase de Ɛnyɛ invest yɛ de yɛ business anka ebia obenya biribi papa bi ayɛ dɛn afom n'asɔfo no a wode saa sika no kɔma no no mibisa ɔde bebue company ama wo ɛdeɛn na ɔde bɛyɛ ama wo nti na kyerɛ sɛ wankasa wama ho kwan ama ɔsɔfo no agyimi wo wate aseɛ efisɛ wontumi mfa wo sika nkɔma obi na later wommɛka kyerɛ me sɛ nipa no abu agye wo sika wɔ sɛ wonya nimdie ɛwɔ deɛ wode wo sika kɔyɛ no ho sɛ ɛbɛboa wo ansa na woayɛ dɛn woayɛ anammɔn bi a wobetu biara wɔ sɛ wonya nimdie ɛwɔ dɛn ɛwɔ ho. Enti afotu na me deɛ mede rema Ghanafoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a deɛ ɛrekɔ so no, asɔfoɔ sika a wɔregye adie ne adeadeyɛ dware a binom yere mu wɔ nsuo mu no, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a you watching me no, you will never be a victim to that but rather wobɛnya nkwagyeɛ na woanya fawohodie na woate Bible no ase na woanya nimdeɛ na woabuilde w'ahoɔden wɔ Yesu Kristo mu. Wo a woanya kwan ahwɛ saa video wei akɔsi awieeɛ biara, woyɛ nhyira. Sɛ wohwɛ na sɛ wopɛ nkyerɛkyerɛ bi te sɛ yi a, mesrɛ wo sɛ subscribe to me YouTube channel na wohwɛ saa video no wɔ mu no. Mewɔ ha sɛ mɛboa wo ama woahu nokorɛ bi a ɛwɔ sɛ woyɛ dɛn? Wonya anaasɛ wohu, wohunu firi Bible no mu. Ne nyinaa mewɔ ha sɛ mɛboa wo. Enti meda wo ase sɛ woanya kwan ahwɛ me. I'm always at your service. Thank you.